Nirringrazzjaw Knobi. Grazzi ħafna. Mela, għanna xi telefonati. Hello. Eh, ok, et riprovaw eh, eh, jaqbdu l-nies illi. Ok, sadattant, mela, kif tittestjaw in-nies? Ekku, bla taraw jekk għandhomx.
Dan huwa test sempliċi peress li l-virus jidħol fiċ-ċelloli tal-griżem, tajjeb. Allura hawnhekk għandna Tiċpisa, biċċa tajjara li hija sterili, jiġifieri m'hemm mikrobi u viruses assolutament xejn, din se tidħol jew mill-ħalq fil-gerżuma jew mill-imnieħer, inpoġġuha ġo dan il-flixkun illi fiha n-nutrijenti kollha għal dal-virus biex jibqa' vijabbli, kif nagħmluha hemmhekk, nibgħatuha għal laboratorju u hemmhekk fi żmien sagħtej naraw naqbdux il-preżenza ta' dan novel coronavirus jew le. U għandi pjaċir ngħid illi l-Medical Lab Sciensists ġew hawnhekk għax dawn jagħmlu ħafna xogħol wara l-kwinti u ħafna drabi ma jkunux jafu bihom in-nies. Jiġifieri b'dal-mod se tkunu tafu jekk il-virus daħalx Malta. F'sagħtejn tkunu tafu. F'sagħtejn nista' ninduna hux negattiv, però jekk dana naraw illi hemm xi sinjal tra. tal tal-RNA tal-virus għax din b'mod molekolari għax biex tkabbru l-virus jieħu ħafna iktar żmien qed nieħdu short cut preċiża. Sewwa. U mbagħad irridu narġgħu nagħmlu konferma oħra li tieħu erba' sigħat oħra. Ok, mela. Sitt sigħat jekk ikun pożittiv. Għandna xi nies, għandna xi nies mit-tim li ħadu xi domandi. Maya? Hello.
Sa issa nafu li l-aktar nies li qed jiġu attakkati minn dan il-virus huma n-nies l-iktar dgħajfa. bħall-anzjani jew inkella tfal żgħar. Jekk inkun ma niflaħx, eżempju, u nkun qed nieħu l-antibiotics, u nkun iktar dgħajfa, jista' jaqbad lili wkoll, għandi iktar ċans li jaqbadni? Mela, tajjeb ngħidu li dan il-virus simili bħal viruses oħrajn ta' li joħolqu mard respiratorju. Infatti qegħdin naraw li qegħdin jaffettwaw iktar nies li qegħdin ikunu iktar anzjani jew inkella dawk in-nies li jbatu b'mard kroniku. Pereżempju li konna qegħdin naraw hija f'din il-marda minn pajjiżi oħrajn li għandek numru ta' nies li ħafna minnhom il-maġġor parti ma jiġrilhom xejn, ġajjeb tkun marda li tkun mild ħafna u jibqgħu għaddejjin. Però mbagħad għandek oħrajn li jiżviluppaw komplikazzjonijiet ta' pneumonia u anke jistgħu jwasslu għal pereżempju renal failure u anke sfortunatament kien hemm imwiet. Però l-mwiet f'din il-marda huwa ftit ħafna, infatti huwa xi two percent, li jekk tqabbilha din ma' l-influwenza normali li jkollna bħalissa, jekk tħares globalment, nafu kemm kellna mwiet minn din il-marda, però l-influwenza ttina 'il fuq minn 250 elf persuna li jmut kull sena globalment, jiġifieri qegħdin naraw hekk sitwazzjoni fejn inti għandek virus, li qed jinxtired simili bħall-influwenza. Virus li qed jattakka n-nies però huwa virus li mhux qed jeqred daqshekk nies daqs ħaddieħor. Allura għalfejn qed ninkwetaw daqshekk imma? Qed ninkwetaw u qed nagħmlu dal-miżuri kollha bħalissa. Hu tgħid li hija emerġenza. Qatt ma tgħidha fuq l-influwenza din. Mela, aħna għandna sitwazzjoni bħalissa fejn inti għandek virus ġdid, għandek in-nies għad m'għandhomx l-immunità għaliha, però aħna għandna l-vantaġġ ukoll li inti tipprova tagħmlu containment dan, jiġifieri tipprova kemm jista' jkun tagħlaq is-sitwazzjoni billi inti taqbad in-nies kmieni, tara min huma n-nies tal-kuntatti ħalli ma tibqax tinfirex. U kulħadd il-pajjiżi kollha u l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa dak li qegħdin jippruvaw jagħmlu bħalissa, qed jippruvaw jagħlqu dis-sitwazzjoni fejn inti tipprova tneħħi dal-virus miċ-ċirkulazzjoni. Għax qed nippruvaw nagħmlu l-istess storja li ġrat bħas-SARS. Però sfortunatament nafu li fis-SARS kien hemm iktar nies li ġew contained. Vera kienet iktar marda li toqtol nies, però nafu li sa issa dil-marda diġà affettwat ħafna iktar nies. Li xtaqt inżid illi fil-maġġor part tal-każijiet, avolja dan huwa novel, hija xi ħaġa ġdida u aħna nibżgħu għax huwa ġdid, però fil-maġġor part tal-każijiet dak li jkun għandu l-immunità tiegħu u dan se jgħaddilu.

Hello. Ehm ħa ngħidlek. Jien għandi tfal jaħdmu ġo taxis.
Taxi, yeah. Ehm eh issa sa t-tfal wieħed minnhom kellmu lil lil sid il-kumpanija qallu jiena qallu ħa nibda nuża l-maskri u l-ingwanti għax dawn imorru ħafna għall-arrivals. Issa qallu le, qallu ma tistax. Qallu, qallu għax toħloq alarm. Allura din il-protezzjoni għad-driver m'hemmx għax ġieli jirkbu passiġġieri bil-maskra ma' ħalqhom.
Ma naħsibx li hu sew li jekk irid jilbes il-maskra da ma jilbishiex, mhux hekk? Però rridu nifhmu, is-sinjura qed tgħid li inti għandek nies li daħlu fit-taxi li huma stess kienu libsu libsin il-maskli. Nafu li għandek ċertu kulturi li dejjem jilbsu l-maskli tajjeb speċjalment dawn l-Ażjatiċi. U tajjeb ngħidu wkoll li f'hawn Malta aħna sa issa m'għadx għandna każijiet, però aqqas għandna sa is peress li m'hemmx każijiet aqqas hemm trasmissjoni minn persuna għall-oħra. Allura hemmhekk hija sitwazzjoni li m'għandekx. Ħa nwaqfek daqsxejn. Ħa nkun daqsxejn l-avukat tax-xitan hawn. Vera m'għandniex każijiet, però jista' jkun li hawn nies illi għandhom il-virus u qegħdin fl-incubation period u aħna ma nafux bihom. Jiġifieri allura dad-driver jekk irid jilbes maskra, x'jiġifieri tgħidlu le? Għax tallarma lin-nies. Imma hekk jekk il-persuna jixtiequ jilbsu maskri aħna ma ħa nżommu 'l ħadd, tajjeb? Le, ma da qed iżommu s-sit qed jgħid. Però rridu nifhmu li bħalissa m'aħniex f'sitwazzjoni li inti tagħmel rakkomandazzjonijiet li n-nies għandhom bżonn jilbsu l-maskri fil-komunità. M'għandhiex bżonn il-maskri. Però nixtaqt inżid għal dis-sinjura biex inserrħilha moħħha L-iktar ħaġa li se tgħinu lil dar-raġel illi hu jaħsel idejh hu stess, tajjeb, u wara fejn kienu dan-nies juża daqsxejn diżinfettant sempliċi biex hu ma jkomplix jinxtered. Jekk kien hemm il-virus, għax aħna qed ngħidu jekk kien hemm il-virus, li dik l-iktar ħaġa, qed tifhem, milli bniedem imiss il-postijiet. Okej, ħa nieħdu il-Poly N. Hello, għidilna. Nisa li jkunu tqal ikunu iktar. X'inhi? Nisa li jkunu tqal ikunu iktar vulnerabbli għal din il-marda, il-bejbis u hekk.
L-esperjenzi li għandna l-istess simili ħafna, infatti nafu li jekk inħarsu lejn dak li jiġri fl-influwenza, nisa li huma tqal għandhom iktar ċans li taqbadhom pneumonia u għandek iktar ċans li jkollok kumplikazzjonijiet fit-tarbija. U dan li qed naħsbu huma li l-istess simili ħafna, allura għandek dawn iċ-ċertu gruppi ta' nies li jridu joqogħdu ħafna iktar attenti milli jkun jistgħu jaqbduhom dawn l-infezzjonijiet u għalhekk nagħmlu iktar enfasi f'dawn in-nies li jieħdu l-miżuri ta' iġene biex jevitaw dawn il-mikrobi. Rajt filmat iċ-Ċina b'tifel baby qiegħed iżolat,
hemm l-omm kienet qed tikpi għax jidher li għandu l-virus. Il-virus opportunist, dejjem jipprova jieħu l-okkażjoni. Jiġifieri jekk jara s-. Inti hu kellek tintroduċih dal-virus, jekk trid tispjegah. Eħe, eħe, l-ewwel ħaġa dal-virus huwa proteina illi se jipprova jsib ċellola fejn hu jista' jidħol ġo fiha, għax hu ma jistax jirreplika jekk ma jkollux diċ-ċellola. U qas jista' jgħix.
Ma jistax jgħix, però jagħmel kolp ta' stat ġo din iċ-ċellola u hemmhekk juża l-proteini kollha li għandu bżonn biex jipproduċi iktar viruses. U l-proteini tiegħek ikun qed juża. U l-proteini jkun qed juża tiegħi u jerġa' jinfetta ċelloli oħra tiegħi sakemm jinżel fil-pulmun tiegħi u kkawżjali n-pneumonia, l-infezzjoni fil-pulmun, u mbagħad jiena nisgħol u ngħatas u mmiss l-uċuħ tal-mejda, eċċetera u nittrażmettiha lill-ħbieb tiegħi. U allura kif tmut imbagħad jekk tmut? Naf li. Eħ, jekk bniedem imut, l-ewwel ħaġa għandek iktar probabbiltà jew riskju li tmut jekk inti il-ġisem tiegħek ikollu diġà mard ieħor, co-morbidity ngħidulha, tajjeb? Allura inti jista' jkollok sfjankament tal-qalb, tal-pulmun, eċċetera. u dik tista' twassal għal mewt. Però rrid ngħid dan huwa wieħed mill-viruses li l-inqas għandu mortalità. Jekk tħares lejn l-influwenza, li iktar tbeżżagħna lilna, hija ħafna iktar għolja. Hekk hu, tnejn minn kull, minn kull. Tnejn minn kull mija. Ok, ħa nieħdu telefonata.
Hello? Hello?
Għidilna.
Ehm, jiena nixtieq nkun naf, jekk jogħġbok. Jiena naħdem ġo skola. Eh. Issa, ehm, jekk ikun hemm it-tfal żgħar, għax ma' tfal żgħar l-iktar, dawn il-problemi taf li dejjem running noses, jgħatsu, jiġu ħdejk. Il-wet wipes huma biżżejjed biex timsħilhom idejhom jew id-desks?
Dawk huma tajbin ħafna għax inti għandek ħafna mill-wet wipes irid ikollhom ikollhom l-alkoħol. Idealment nużaw ilma bis-sapun li huwa biżżejjed, però jekk ma jkollokx faċilitajiet ta' hand washing, tajjeb li nużaw il-wet wipes li huwa tajjeb ħafna għax ikun fihom l-alkoħol u jkun jista' jeqred dawn il-mikrobi. Nerġa' mmur fuq dal-virus, dal-virus għandu envelope mad-dawra tiegħu u meta jkollu l-envelope iktar sdana Ser jinfaqa' malajr jekk tmiss is-sapun. Għalhekk fl-intervista qal nibża' mis-sapun jien u minn daw il-wipes. Irid tiskanta li taħsel idejk bis-sapun. Tkun lilu tifqgħu assolutament u ma jidħolġofik.
vijabbli, ma jistax jidħol ġo fik. Għax hu mhux ħaj sakemm jidħol ġo fik. Allura inti assolutament jinfaqa' dak l-envelope ara ma jistax jaqbad maċ-ċelloli tiegħek. Ara kemm huwa importanti l-ħasil tal-idej, is-sapun, dawn il-wet wipes li qed issemmi s-sinjura għax b'hekk hija l-isbaħ prevenzjoni. Hawn min qed isaqsi, hawn min qed isaqsi, għandna telefonata, ħa nsaqsi din biss, hawn min qed isaqsi, isma' din mhux forsi xi ħadd ivvinta dal-virus ġo xi laboratorju, qed ninstema' njoranti ma nafx jien, imma tisaqsuha din, biex jagħmlu l-flus, biex toħroġ il-mediċina, biex il-gvern jixtri l-vazzin u jqassmu b'xejn. Jikkontrollaw il-popolazzjoni.
Din diġà smajniha, kull meta jkollna virus ġdid din. jiġri. Aħna li nafu dawn l-emerging pathogens kontinwament in-natura, tajjeb, se tbiddel il-wiċċ tal-virus, se jkollok bidla fil-virus. Meta jkollok bidla f'daqqa fil-virus, da kapaċi jaqbeż minn speċje ta' annimal għal annimal ieħor. F'dal-każ jista' jkun li kien fil-farfett tal-lejl u bil-bidla li kellu da irnexxielu jaqbeż fil-bniedem. Tifhem? Hu beda ġo farfett il-lejl mid-dehra. Qed naħsbu, għax hemm min jgħidlek serp, eċċetera. Jew serp. U dan nexxilu, għax kellu difett, u għandu. Għax kellu difett, kif smajna fil-film. Dak il-virus kellu difett, tajjeb, qabel il-virus li kien jaffettwa l-farfett tal-lejl ma kienx jista' jidħol fiċ-ċelloli tal-bniedem, però minħabba dad-difett Irnexxielu jaqbad maċ-ċellola tal-bniedem, jidħol fiha u jagħmlilna kolp ta' stat fiċ-ċelloli tagħna. U li għandek ukoll hija li meta inti għandek il, din tiġri bin-natura, però iżjed ma' n-nies ikollhom espożizzjoni għal dawn l-annimali, bħalma qed jiġri ħafna f'dawn il-pajjiżi Asjatiċi, dan il-virus iżjed jibqa' jimmultiplika. Allura inti iżjed hemm ċans li dan il-virus imbagħad jaqbeż għal ġall-bnedmin. U dak huwa li jiġri u għalhekk aħna rakkomandazzjonijiet tagħna huwa li anke min ħa jsiefer pereżempju lejn dawn il-pajjiżi jevita li jmur dawn il-markets miftuħin fejn inti jkollok kuntatt ma' annimali għaliex hemmhekk dejjem qegħdin inżidu r-riskju. Tmorrux markets fejn hemm l-annimali, full stop, all right? Fl-ebda pajjiż, mhux iċ-Ċina biss, jiġifieri. Għandna telefonata oħra u mbagħad Mark għandu xi mistoqsijiet. Għidilna. Hello? Hello.
Hello. Għidilna hi sinjura. Għandi domanda please.
Jien għandi tifel, kont operajtu tajjeb, kien operaħ Mister Fearn. Issa dan jekk taqbdu virus normali ma jiflaħx għalija dejjem irid jidħol l-isptar għax jiddehydratja. F'dak il-każ jekk Alla ħa jistqad dat-tifel mhux ħa jiflaħli għalija?
Mhux se jiflaħ għaliha, qed jgħid, għax kull darba li jkun dehydrated ikollu jieħduh l-isptar mħabba l-operazzjoni li għamlu. Għalhekk huwa importanti ħafna li f'każijiet bħal dawn infatti jagħmlulna enfasi anke fuq dawk in-nies li għandhom l-immunità tagħhom li hija baxxa. Hemmhekk noqogħdu ħafna iktar attenti għal żewġ raġunijiet, l-ewwel nett, il-preżentazzjoni ta' dil-kundizzjoni tkun differenti, xi ħafna drabi ma joħorġux is-sintomi kollha, allura noqogħdu ħafna iktar attenti. Barra minn hekk, kif qalet is-Sinjura, jekk jaqbduhom ċertu infezzjonijiet, huma għandhom iktar ċans li jkollhom kumplikazzjonijiet. Però tajjeb ngħidu li s-sinjura tieħu ħsieb tajjeb is-saħħa tal-tifel tagħha. Allura huwa importanti li t-talert jagħmel l-ewwel lit-tabib jekk aħna jkollna dawn is-sitwazzjonijiet. Ok. U ġifieri il-sintomi, x'inhuma s-sintomi? Eħe, s-sintomi jibdew isek riħ. Jiġifieri flissjoni, sogħla li taqbdek f'daqqa, tista' ttellagħlek id-deni, tajjeb? Għatis, u dawn huma l-iktar affarijiet li aħna niltaqgħu magħhom kuljum. Hekk tista' taf tkun tibda. Hekk tista' tinduna.
Imma kollha f'daqqa jew? Le, ħafna drabi l-iktar li tibda bis-sogħla kif jiddeskrivuhom, però mbagħad jistgħu jkomplu l-affarijiet. Jiġifieri jista' jkollok sogħla, ma jkollokx deni u jkollok il-virus. Ħafna drabi li qegħdin jaraw mill-maġġor parti tal-każijiet ħafna minnhom qed ikollhom bid-deni. Imma tajjeb ngħidu wkoll li inti bħalissa min qed jismagħna u jarana hawn ħafna nies li għandhom dan is-sintomi, jiġifieri nispiċċaw li mhux kulħadd joqgħod jikwita, ma jfissirx li għandna dan mikrobu. Irid ikollok espożizzjoni għal postijiet fejn kien hemm dan it-tip ta' virus, jiġifieri fejn mort inti f'pajjiżi fejn hemm persuni li qed jittieħdu minn xulxin. Minn xi mkien irid jiġi, jiġifieri jekk int ma mortx f'dawn il-postijiet fejn qed insibuh, ma jistax jitwieled hawn dan żgur. Ma jistax jitwieled. Ma jistax jitwieled hawn, u ħaġa mhux ħaj. Għax mhux ħaj, ma jistax jitwieled. Tajjeb, għandna telefonata jew għandna ċaħat minn. Eħe, għajdinna? Hello? Hello?
Għajdinna, sinjura. Għanajlek għandi tifel ta' ħames snin. Eh. U ġi diagnosed ta' lupus. Dina, dina lupus li mjun fuq edha fuq l-immune system, edha fuq id-dem, dod-dem. Sena iktar perikoluża li hi din fl-influwenza. Bħal kwalunkwe virus ieħor jew bħalunkwe mikrobu ieħor, il-mikrobi jieħdu l-opportunità meta aħna jkollna l-immunità tagħna daqsxejn iktar baxxa. Però aħna nafu li dawn in-nies kollha li jkunu qed jieħdu ċertu mediċini, jew xi kimoteripy li qed tbaxxilhom l-immunità tagħhom, it-tobba stess se joqgħod jieħdu l-prekawzjoni kollha biex l-ewwel ħaġa jekk jista' jkun jgħolluhomlhom dawn iċ-ċelloli biex tipproteġi iktar u fl-istess ħin intuhom il-protezzjoni kontra dawn il-mikrobi, ġieli nagħmlu barrier nursing anke fil-kmamar tal-isptar. Mar. Dott, il-virus tista' tlaqtu mis-sess? Ekku.
Naħseb jekk tarġa' ġġib l-inch tape inkunu nistgħu naraw. Meta ssemmi s-sess u l-inch tape in-nies jifhmu xi ħaġa totalment differenti. Is-sess trid tagħmlu daqshekk 'il bogħod, Mark. Ħa nerġa' nġib ir-rutella. Kemm irid inkun 'il bogħod, Dott, tgħidli? Le, le, 'il bogħod sew. Ekku. Sitt piedi, hu.
Mhux hekk, sitt piedi. Kif? Imma minuta, minuta.
Issa mhux b'taċċa, imma Le, kif tista' tagħmel is-sess sitt pied 'il bogħod? Mhux ovvja. Le, jekk qed tagħmel is-sess tista' tlaqqat il-virus dak dik il-mistoqsija. Fil-fluwidu li se jinstab fl-att tas-sess probabbilment il-virus mhux se jkun qiegħed hemm, tajjeb, però b'mod respiratorju jista' jittieħed. Jiġifieri meta tbusu 'l xulxin tista' tlaqqtu għax tbusu. Bla dubju mill-bows, iva, bla dubju. Għad irridu naraw iktar għax il-virus għadu ġdid, jiġifieri għad irridu nistudjaw il-konċentrazzjoni tiegħu f'ċertu fluwidi. Kont qed tgħid, pereżempju, mal-pumjiet u hekk, issa aħna bilfors irridu. Però tista' tiftħu, pereżempju, kont qed tgħid. Bil-minkeb. Bil-minkeb.
Jew meta bniedem jagħtas, pereżempju, ma jagħtax f'idejh, jew jekk se tagħtas fil-minkeb, jew. Għaliex fil-minkeb imma? Għaliex inti meta tmiss il-pum mhux se tiftaħ, sakemm issa se kollha niftħu bil-minkeb u mbagħad. Inti meta tagħtas se tagħtas fuq ġewwa tal-minkeb. Qed tifhem? Allura ċ-ċans illi inti b'idejk tmiss il-pum u tagħtiha lil ħaddieħor hija ħafna inqas. Jekk se nużaw tixu, karta, tajjeb, importanti li mhux inħalluha fuq il-mejda imma narmuha fil-bin u ngħattuh il-bin, tajjeb. Tinsewx illi da fi żmien 48 siegħa jew inqas mhux se jibqa' vijabbli dan il-virus. Jiġri aħna nkunu daqsxejn intelliġenti u nużaw is-sens komun biex ma nħallux dan il-virus jinfirex.